Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Look Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos.
Helo! Helo!
Os chi'n meddwl bod y sain yn swnio'n wahanol, guess be, mae cysni yng nghanol llyn! Llyn, massive llyn. Mae fe'n huge. Mae fe'n huge!
Lake Lucerne! Lake Lucerne.
Achos, guess be, mae pob lwc babe o'n to. Mae ni ar to. Ni o'n to, babes. Ni wedi cyrraedd y Swistir, sydd yn gorgeous. Os chi methu gweld, fi'n mynd i wneud bach o pan nawr.

gaso, um, a chi definitely ddim yn gallu gaso os chi'n clywed ni a ddim yn gweld ni. Dyn ni'n gwisgo crysau Cymru. Ie, yeah, a mae Rach a Sam tu ôl i ni. Dwi'n gwybod mae'n naddi o gofod i weld nhw. Mae Rach a Sam tu ôl i ni, cos ni mewn pedalo. Ni mewn pedalo ar llyn Lucerne. Ydyn.
Ni yma, ar gyfer o'r diwedd. Y Euros!
Woo!
Mae Cymru bach ni yn chwarae heno'r gêm gyntaf erioed yn erbyn y Netherlands. Yeah. A, sori, mae ti wedi gweld bus nhw? Yeah, mae'n really cool.
Mae dyn nhw llew ar top y bus, fel inflatable. O!

Mae'n lyflu, sut ti'n teimlo? Fi'n really excited, achos fi wedi bod yn gweithio yma am uh, pum diwrnod. Yeah. So hwn yw diwrnod gyntaf fi off gwaith yma. A ti'n be, o'na heat wave pan nath ni gyrraedd yma. Oedd e fel 33, 34, a mas yn ffilmio yn hwn, it was brutal. Ond heddi mae teimlo, mae dal yn dwy'n, yeah, but it's manageable, mae'n breeze bach neis. Mae e, mae'n actually gorgeous. Fi'n really excited i fod, fi byth di bod, fi di mynd i gema yn amlwg, ond fi byth di bod ar fan walk neu Na, rhan o fel away tour kind of thing. Fel fan. Ie, yeah, so nes ymlaen heddi, cyn y gêm, ma, so mae'r fan zone yn fan hyn yn Lucerne, a mae pawb yn mynd i gerdded o'r fan zone yn ein hetiau bwced.

Ydy. Fi hoffa mynd i bod fel Pride. Ydy. O'n i'n mynd i ddweud ond bach mwy straight. Hardly. Na, lesbian. Well, sorry. Lesbians. A hefyd, chi wedi gweld ar Instagram, gayest team yn yr Euros. I love that. Love that. Da iawn ni. Frankly, ni di annill yn barod. Ydyn. Be yw'r gen yn... Oh, that was an Annie Glass. Annie Glass. Ni wedi annill yn barod.
Yeah, yeah, 2016.
2016. Ond, ydyn ni gan adwaith nawr.

We all know why she's your favourite herbs. Because she's really good at, at football.
football. and she is. That's not being sarcastic. She's very good at football. Pan nath nhw, pan oedd rhaid fi llenwi mewn survey gael free bucket hat that yeah. I never got. A y cwestiwn oedd, pwy yw hoff player ti? Yeah. A i fel, well, hi yw hoff player fi, ond ddim necessarily because of the football. well, nes i rhoi fresh log, just achos fi wedi wedi ti fun fact fi am, o do. So mae yeah. gennym ni, I don't know os ni wedi gweud ar y pod o'r blaen, ond Na. fun fact fish log ni. Yeah. That could be a whole segment. Well, fish log, and we're in a lake, wow. Oh, wow, fantastic.
Yeah. Go on. Yeah. So, fun fact ti yw, mae just fish log di prynu paint i ti. That's cool. No. That's not my fact, she hasn't bought me a pint. Oh my gosh, fi di...
Pwy? Fi? Lois nath dweud hwnna to fi, Lois y gwaith. Ie, dim fi oedd hwnna.
Mae da fi, o rhyw, cwbl o weithiau, a mae da fi fun fact amdani hi, but it's nothing to do with pints. Fun fact hi, and it's part of yr, twod, y thing o fod ma, yw, yeah. oedd nath i chwarae gêm rhyngwladol gyntaf hi yn 16 oed yn erbyn y Swiss Div. No way! Isn't this crazy? A, cool. nag oes na rumour

cue flag Cymru. Stunning. Go on girl.
Ac oedd yn meddwl bod yn Cymru ti llun yn gwisgo top Ffion Morgan. 100% yeah. gotta be gay. Well, yeah, but then again, it could be almost any player, because they're all gay. Not all of them.
Oh. The players. Bron iawn. Well, we are the, yeah, bron, achos we are the gayest team, guys. Um, hefyd, o'n i'n gwybod yn amlwg mae Rhian o Gymru, like, as in her family's from Gymru. Yeah, Canadian. I did not know, oedd hi o'r Bont Fain. No way!
Yeah, mae hi o'r un lle fi, a thi i'r ysgol lawr y ffordd o fi. Well, I suppose it's the only English yeah. primary school, so that makes sense.
Um, a nath nhw'n neud cyfweliad efo hi yn y Physic Gardens. Lovely little spot yn y Bont Fain yna. So, oedd hi wedi symud i Canada wedyn? Na, oedd hi yn Canada, a wedyn nath nhw ddod i'r Bont Faen am flwyddyn i weld os oedd nhw moyn fel, oh. if it was a oh. vibe, and they swiftly went back to Canada. yeah, they were like, get us back on that boat. um, yeah, so hwnna'n fun. Um, Sam, Rach, Is there anything to say? We talk about you for the last six or so months, seven months. Now you're here.

Fi'n meddwl dylswn ni rhoi brec bach i'r ddwy yma. Ie, yeah, fi fed.
A so... cael go ar y pedalo. So dyma yeah. ni, anyway, mas yn y swister. Ie. Yeah. Falle nawn ni drio recordo un arall um, cyn y gêm nesaf neu ar ôl y gêm nesaf. O, gallwn ni drio quick little check-in. Quick little check-in. Gallwn ni wneud little face